Ie, mae'n bwysig iawn bod yn, bod yn glir ynglyn â beth be sydd wedi cael ei argymell fan hyn. Hynny yw, mae, mae gwaith wedi digwydd uh, yn edrych ar ddyfodol hir dymor uh, Neuadd Pant y Celyn, a ni wedi gwneud hynny uh, ar y cyd gyda uh, swyddogion eraill o'r Brifysgol a myfyrwyr yn y gystal. Ac fel rhan o hynny, uh, fe gomisiynwyd uh, archwiliad manwl o gyflwr yr adeilad ac yma beth sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwetha. Ie, ni di, ni di gallu casglu wybodaeth ynglyn â um, faint o alw sydd am lety cyfrwng Cymraeg, uh, be, be posibiliadau o ran defnydd arall o'r adeilad yn ogystal. Ond hefyd, ni nabod costau bras ar gyfer uh, y gwaith adnewyddu a hefyd rhai o pethau mwy bris sydd angen ei wneud i'r adeilad. A beth sydd yn amlwg yw, yw mae gyda ni adeilad fan hyn sydd wedi o gwasanaethu'r Brifysgol ers 64 o flynyddoedd erbyn hyn ac mae angen am gynllun adnewyddu cynhwysfawr ar yr adeilad. Nawr, mae hwnna'n golygu bod rhaid i ni edrych ar, ar faterion yn ymwneud â, â tymor byr. Dyma sydd wedi cael ei argymell uh, o ganlyniad i drafodaethau pwyllgor cyllid wythnos diwetha yw fod uh, dros dro uh, ac yn edrych i'r blynyddoedd nesaf yma bod hi yn yn well i ni beidio â chynnig y Neuadd Pantycelyn i fod ar gael fel llety myfyrwyr ym mis Medi. Mae hynny yn gyfuniad o resymau, yy mae'r rhesymau hynny wedi cael eu crynhoi yn eitha' effeithiol dwi'n credu ar ar blog sydd ar ar wefan y Brifysgol a ni'n gallu ymhelaethu ar y rhesymau hynny. Ond y peth pwysig i ni i egluro yw bod neb o fyfyrwyr presennol na darpar fyfyrwyr yn mynd i fod yn ddigartre, does dim eisiau i neb i bryderu ynglyn â sefyllfa llety ym mis Medi. Mi fydd llety ar gael, ni'n mynd i gadw llety penodedig cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr ym mis Medi a fydd hefyd â darpariaeth gofod cymdeithasol neillduol i'r myfyrwyr hynny sydd yn dymuno bod gyda'i gilydd. Dwi'n derbyn bod siom. ymhlith myfyrwyr, darpar fyfyrwyr sy'n gwneud cais i ddod i Benthyg Celyn a, a siom yng nghrynnoedd uh, IMCA yn ogystal. Hynny yw, ni wedi bod yn gweithio yn agos gyda, gyda IMCA yn ystod y flwyddyn fel rhan o'r gweithgor yma, um, fel rhan o fforwm myfyrwyr Cymraeg, rhywbeth sydd wedi sefydlu o'r newydd er, er mwyn gallu clywed mwy am faterion ymarferol ddydd i ddydd uh, sydd yn poeni myfyrwyr Cymraeg. beth maen nhw eisiau gweld yn cael ei gwella. Felly ni wedi bod yn gweithio gyda cynrychiolwyr IMCA yn y, yn y fforwm hwnnw, mewn nifer o bwyllgorau gyda'r gweithgor pan ti'n cael yn ogystal. I ni'n yn eitha da, dwi'n credu, um, mae rhaid dweud, uh, i, yn bod ni yn, yn cael y perthynas adeiladol yma gyda cynrychiolwyr myfyrwyr, undeb myfyrwyr, IMCA yn ogystal. Nawr, be fydden ni yn dymuno gweld yn digwydd i wrth gwrs, uh, dwi'n derbyn fod IMCA yn mynd i fod yn siomedig, ond mae'n deillio nôl i'r adroddiad sydd yn dweud wrthon ni beth yw cyflwr yr adeilad. Ni'n deall nawr mwy am anghenion yr adeilad. Dyw hyn ddim ynglŷn ag egwyddor cymuned Gymraeg, dyw e ddim ynglŷn ag egwyddor gofod cymdeithasol, mae'n ymwneud ag anghenion adeilad sydd yn hwyrach yn hwyrach yn mynd i orfod cau o safbwynt defnydd pan mae gwaith adnewyddu heleth yn gallu dechrau. A pan mae hwnna'n digwydd, a ni'n sôn am adeilad hynafol, wedyn mae'r adeilad yn mynd i fod ar gau am hyd at dair blynedd wrth i'r gwaith adeiladu yna ddigwydd. Felly mae hynny'n realiti mae rhaid i ni ddelio gydag e law yn llaw â'r myfyrwyr. A beth yw'r cynlluniau yn y tymor hir wedyn? Wel, mae hynny'n fater sydd dal ar y bwrdd ac yn rhan, a mi fydd gan UMCA a myfyrwyr eraill lais pendant yn y penderfyniadau hynny.